daqs kemm huma influwenzati mill-ħajja barra minn xtutna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Justine Somerville sabiex jitkixef aktar dwar l-elementi ewlenin f'kitbiet Meylaq.
Pierre Meylaq twieled fl-1982, trabba bejn il-Qala u n-Nadur, Għawdex. Ħadem fil-qasam ġurnalistiku sakemm imbagħad fl-2004 Mar jaħdem u jgħix l-ewwel il-Lussemburgu u mbagħad Brussell. Huwa kittieb ta' proża, kiteb kemm għal għat-tfal u l-adoloxxenti kif ukoll għal adulti, u l-kitbiet tiegħu ġew tradotti għal diversi lingwi fosthom l-Ingliż, il-Pollakk u n-Norveġiż. Fit-teżi tal-baċellerat tiegħi stħarriġt il-kunflitt fiż-żewġ antoloġiji ta' novelli ta' Mejla. Issa meta qed ngħidu kunflitt, M'aħniex qegħdin nifhmu kunflitt militari jew kunflitt vjolenti, imma huwa l-kunflitt li ħafna jargumentaw li jinsab fil-qalba ta' kull narrattiva. Fil-każ tan-novelli ta' Mejla huwa huwa kunflitt bejn il-preżenza tal-passat fil-memorja tal-karattri u l-preżent li qegħdin jgħixu l-karattri, il-kunflitt bejn l-immaġinazzjoni tal-karattri u ċ-ċirkostanzi u r-realtà li qegħdin jgħixu fiha. Huwa kunflitt ukoll bejn il-kontroll li jħossu li għandhom fuq is-sitwazzjoni u d-djufijiet li kultant jidħlu fin-nofs. Imma naħseb essenzjalment ukoll huwa kunflitt bejn l-aspettattivi tal-qarrejja u dak li tippreżentalna n-narrattiva. Issa qed tibni belt, l-ewwel belt wara ħdax-il gżira infila li kollha nġabru fis-soft file aħmar li hekk kif joħroġ missierha filgħaxija biex imur jieħu tazza kafè u ssib ruħha weħidha, toħroġ mill-kexxun ta' ħdejn is-sodda, tislet mappa minnu u tinżel xi mkien fiha. Daqqa tiġi f'ħanut taċ-ċikkulata kollu riħa tfuħ u trab tal-kokodina, daqqa f'salott b'television daqs dinja u jkollha bil-ġri tmur tfittex il-bieb ta' barra qabel jaqbduha u jaħsbuha xi ħalliel. U ġieli spiċċat f'nofs tat-triq, qalb il-karozzi u l-muturi. U fuq il-mappa kont issib kollox. Għat-tfal kien hemm skola mdawra bi ġnien kollu siġar tat-tuffieħ. Għaż-żgħażagħ università żgħira biex minn hemm joħorġu għalliema, tobba, inġiniera u periti. Wieħed mir-rumanzi tiegħu, Riħ Isfel, rebaħ il-Premju Terramaxka għall-Adoloxxenti fl-2008. Imbagħad il-ġabra ta' novelli tiegħu Qed Nistennik Nieżla Max-Xita rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2010. Il-ġabra ta' novelli Dak li llejli ħallik tgħid rebaħ il-premju fl-2012. u mbagħad fl-2014 l-istess ġabra ta' novelli rebħet il-Premju tal-Letteratura mill-Unjoni Ewropea. Jekk nistgħu nsemmu ftit mill-karatteristiċi li jidhru fil-kitbiet ta' Mejlaq, fost l-oħrajn nistgħu ngħidu li l-użu tal-lingwa li huwa dejjem frisk u dejjem immaġinattiv fil-kitbiet ta' Pierre, Nistgħu nsemmu wkoll id-deskrizzjoni tal-ambjent kemm interjuri kif ukoll esterjuri, id-deskrizzjoni li hija dejjem b'saħħitha daqs il-ġrajjiet li qegħdin jiżviluppaw. Imbagħad naħseb karatteristika oħra hija l-ispazju li toffri lill-qarrejja. Għaliex naħseb in-narrattiva ta' Mejlaq nistgħu nsejħulha narrattiva ġeneruża fis-sens illi toffri toffri ħafna spazji għall-qarrejja sabiex jimmaġinaw u sabiex jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom.